Xi ya ku n'wi hi this video mi ya hi vona nkarhi muni mi ri kwini mi kha mi endla yini so laha mi ni nga koho sweswi i ndzhenga wo kahle so loko mi nga se subscribe ni kombela mi subscribe i xikombelo loko ri mi subscribe-ini khensini ku va mi subscribe-ini hi ndlela yeleyo so subscribe-ani ka this channel mi subscribe ni le ka tin'wana leti mi twaka nga ku content leyi nga koho leyi ya mi tsakisa and everything if there is something we are doing wrong according to you kindly reach out to us i hlamusela ku I, i don't feel like here and here you are doing it right hi ndlela yeleyo so namuntlha ya bula hi hi hina vatsonga and vatsonga entertainment at large this is a more like a family gathering family meeting hi hina hi mina na n'wina if you're not tsonga but you have subscribed to this channel i'll try by all means necessary to accommodate you from today moving forward so namuntlha ni lava ya bula hi hi ku hina vatsonga ha swi kota ku seketela ti-artist ta hina kumbe anything lexi tisiwaka ka hina na are we able to support ku nga va ku ri switori ku nga va ku ri tinsimu ku nga va ku ri anything just any content leyi taka ka rixaka ha swi kota ku ka hi yima hi ku ya khe we accept this and then we are happy to have this if it's an artist by the name of x y z are you able are you able to accept uh, x y z okay this our new artist or this our artist and then ka nkarhi wa sweswi yi le ku tirheni yi endla kahle kumbexani hi yimela leswa swa ku okay artist x y z yi fanele yi rhanga ya jika a hinkwina ku nga tshama ku ya artist ya mutsonga swi nga endla ku ni vula artist yin'wana okay yi fanele rhanga ya chika a a a ka ndindana even then that's where you're going to say yes this is one of us ha swi kota ku seketela tiartist ta hina kumbe ha swi kota ku seketela vanhu lava taka ka hina va ri vatsonga hi ku tirhisa xitsonga na loko emaheteleleni ya siku loko munhu o fika okay maybe uh, hi le ka tv or something lexi nga na um xi nga na audience leyikulu a fika a nga vulavuli xitsonga majority will complain ku why a nga tirhisangi xitsonga but mhaka i ku ya va sapota na are they able to eat through us na if nhlamulo ya wena i ku a-a why va nga koti ku dya through hina if nhlamulo ya wena ina va swi kota ku dya through hina which means wehe i fambaka right track swi kahle ku khomisa sweswo hi ndlela yeleyo lexi why ni ze ni vulavula hi mhaka leyina i ku hina ti-artist ta hina vatsonga mina am that one person ya ku loko munhu o va ri artist ni swi tiva ku this is artist leyi x y z i yimbelela hi xitsonga and then jikijiki hi loyi se wa tikamakama i yimbelela hi xinghezi i tend to complain somehow somewhere kumbexana hi loyi se ni wa tikamakama i ta hi ririmi rin'wana na complaina but at the end of the day ni fika ni twisisa ku oh okay kambe eh, this thing create a content it's all about audience a wu nge create um, content i createla maybe one two three wa vanhu ntsena i fanele i va i ri na it's like laha swi yaka kona i ri na audience leyikulu so if hina hi tsandzeka ku va nyika audience hinkwavo va ta hi hlanta va tsutsumela ka tinxaka letin'wana hi sarisa sweswi ku nga ha ri na vanhu vo hi nyanyula if i switori loko swi humile if it's online stream online

audience on his youtube channel vomanyangatsi vo dj briny vo given liviya vomafosi ku na chiwanson makamu if you don't feel like creating yours you can just go there and ask ku va swi distributa on your behalf and then sweswo swi ta ku pfuna ku yini if someone else upload your things without your permission lava va nga swi uploada first va nga swi kota ku swi cheka down since we're ever making it right and everything in ndlela yeleyo mara so a hi humeni kwalani if you're going to read something put it online ku swi va swi simple for vanhu va kota ku ku seketela and then let me not shift from my main focus a hi vulavula hi mhaka support nseketelo lowu sukaka ka hina wu ya ka vanhu lava va creataka content for hina wu enough na i xivutiso n'wana n'wana ta tihlamulela if you feel like it's enough then it's fine if you don't feel like you're not doing enough, then you have to do something. Because at the end of the day, these guys, they must eat from their work. kumbe wehe i tiva artist leyi nga yimaku a xikarhi ka ka ka ka ka vanhu kumbe somewhere yi vula ku mina okay ni mutsonga and then i'm using xitsonga to do my content and then my people va ni support i eat through this if you know one kindly

Hence na hina mi kha mi hi vona hi kha hi lwisana tinsimu ta van'wana hi vula ka siva ra hi uphini siva ra hi bini this hate hi le ku ringeteni ka ku lunghisa mhaka yi kulukumba a hi kula ku onha ne maxaka so a hi seketeleni lava creator content so and then xin'wana xa koho ku na this new other new channel it's called glen life with glen subscribe under Mutsonga na yehe but content leyi nga ta va kha yi ta it might come in different languages swi ta kha swi dependa ku who is there when hi ndlela yeleyo so ni khensin and then um eh, g p s ya vusiku by xitsonga music promotion it's coming kindly like xitsonga music promotion mi subscribe ni le ka manyangatsi mi landzelela manyangatsi to khomisa nsuku baloyi and then so for more updates kahle kahle ku ke humelela yini gps ya vusiku hi ndlela yeleyo khensini ku vone this video inkomu mi pfumela ku se mi subscribini bye bye